Jena Mario Xwirep illum eh, ras imbras ma' segretarju ġenerali tal-General Makers Union Josef eh, Buġeja. Il-General Makers Union tagħmel kampanja dwar il-prinċipju taħlas ugwali. Qed tgħid li jekk għandek ħaddiem li qed jagħmel tip ta' xogħol u ieħor li qed jagħmel l-istess xogħol eżatt bħalu, it-tnejn għandhom jitħallsu l-istess. X'intom titolbu intervent leġislattiv, il-Gvern, l-Unjoni Ewropea? Mela, nsellimlek Mario Lonis, nsellem il-telespettaturi. Ija, eh, inna dejjem din il-kampanja naħseb kważi issa sentejn fejn rajna li l-modell fil-postijiet ta' xogħol tagħna tbiddel. Illum il-ġurnata qabel kellek li post ta' xogħol jimpjega l kulħadd miegħu. Illum ikollok taħlita sħiħa. Minn manager sa cleaner biex niftehmu kien jien. Eżatt. Issa llum il-ġurnata ikollok min kollok post tax-xogħol li t-tindif itih outsource lil xi ħadd. Il-kuntrattur. Is-sigurtà itiha outsource lil kuntrattur ieħor. Ikollok operators li jkunu outsource lil kuntrattur jew care workers. U jkollok mix sħiħa, jkollok pereżempju care worker li jkun impjegat direttament mad-djar tax-xjuħ. u jkollok ukoll care worker oħra li tkun minn kuntrattur. Issa, il-liġi tal-bażi tagħna industrijali tgħid equal pay for job of equal value within the same grade with the same employer. Allura dik qed tinqabeż, peress li qed ikun hemm different employers within the working organisation, qed ikun hemm li tnejn min-nies jagħmlu l-istess xogħol però ma jitħallsux l-istess. U aħna qegħdin ngħidu, isma', dan il-prinċipju għandu jitwessa' iżjed la l-mudell ekonomiku fil-postijiet tax-xogħol qed jinbidel u allura nibdew dal-kunċett nagħmluh li multiple employers within the same working organisation, xogħol għalihom ikun hemm, għax inti ħa timpjegahom hemmhekk, jew jekk ma tridx timpjegahom, imma għall-inqas tihom l-istess pagi u l-istess kundizzjonijiet bħal sħabhom li qed jagħmlu l-istess xogħol fuq l-istess post tax-xogħol. Però din ma teżistix f'dak li għandu x'jaqsam ma' paga biss, kundizzjonijiet ukoll, taffettwa ġifieri sick leave, leave. Kollox, kollox, il-Gvern beda u ta l-minimu tal-bażi ta' dak ix-xogħol li jkunu qed jagħmlu huma. Ġifieri jekk għandek uffiċjal tas-sigurtà, il-Gvern qed iħallas l-istess, il-basic, il-minimu ta' dak li jitħallas ħaddiem tal-Gvern fiċ-ċivil. Fil-privat imma hija totalment opposta, għandek min hu covered by collective agreement, bħalma għandna aħna f'postijiet tax-xogħol, u min hu jkun covered bil-minimu dak li tippermetti l-liġi, bil-433 jew 435 kif inhi il-minimum wage issa. Però l-kondizzjonijiet ukoll eh, ivarjaw ukoll, pereżempju tista' tagħmel ħinijiet ta' breaks itwal biex intaqbad iktar ħinijiet fil-waqt li l-oħrajn ikollhom jew kollok il-Sunday premium jien naħdem il-ħadd impjegat ma' posta xogħol u nina ta' Sunday premium u inti tkun ħaddim tal-kuntrattur u ma titħallas. Tista' żomm xi ħadd fuq bażi part-time u toqgħod taqsamlu x-xogħol fuq part-times differenti biex ma jikkwalifika għal tal-kondizzjonijiet. Imma le, meta tkun part-time. Meta jkun part-time, suppost irid ikollu il-prorat tal-kondizzjonijiet ta' imma once li inti tkun kontrattur, once li inti tkun ma' ħaddiem ta' kontrattur, japplikaw il-ħaddiema il-kondizzjonijiet ta' dak l-employer partikolari ta' dak il-kontrattur. Tista' tikkwantifika daqsxejn kemm jeżistu ħaddiema f'din is-sitwazzjoni hawn Malta? Numri ma joħorġux fil-fatt l-aħħar laqgħa li konna tal-MCSD, jien ridt inkun naf kemm qed ikun hemm fis-settur privat li ħafna mill-impjiegi li qed jinħolqu qed jinħolqu fis-settur privat, kemm qed ikun hemm minnhom li jkunu impjegati b'mod dirett u b'mod tal-kuntrattur. Għax aħna kellna diversi okkażjonijiet. fejn personalment bagħatna CVs ta' persuni li kienet ifittxu xogħol u l-post tax-xogħol qalli li mhux kwalifikat biżżejjed. Imma mbagħad mar għand il-kuntrattur u l-kuntrattur ħadmu f'dak l-istess post tax-xogħol. Mela allura l-kwestjoni ma kinitx li ma kienx ikkwalifikat biżżejjed imma kienet li jrid jimpjegah through il-kuntrattur biex ma jtihx l-istess kundizzjonijiet li qed jagħti lill-ħaddiema tiegħu. U din taffettwa ħaddiema Maltin u anki ħaddiema barranin. Però ħankun daqsxejn l-avukat tax-xitan. Mhux is-suq mela. jiddetermina jekk il-livell tal-paga x'ikun, jekk inti għandek żewġ ħaddiema, wieħed lest joqgħod ħan nivvinta għal 100 euro u l-ieħor lest joqgħod għal 80 euro, inti ħadd mur għal ta' 80 euro, le? U barra minn hekk, is-suq qed jiddetermina. Ma nimmaġinax li l-ebda ħaddiem li jkollu għażla bejn li jitħallas mitt ewro jew tħallas tmenin. Mhux mhux il-ħaddiem ikollu l-għażla, ġifieri jekk inti xi ħadd ma nqogħdux induru madwar il-xismu, imma inti normalment qegħdin għandek kumpanija u Malta li qed imorru fuq ħaddiema barranin li ġejjin pereżempju mill-Asja U li daw lesti joqogħdu għal paga ħafna inqas ħafna inqas mill-Maltin. M'għandux x'jaqsam Mario. Il-kwistjoni mhix dik, il-kwistjoni hija li flok jimpjegaw ċertu employers direttament magħhom, jimpjegaw through il-kuntrattur, jitolbu servizz għand il-kuntrattur u jkunu qed jagħmlu daw iż-żewġ ħaddiema, daw iż-żewġ persuni, żewġ ġurnalisti, int u jiena, qed nagħmlu l-istess xogħol, qed naħdmu fuq l-istess biċċa xogħol, mela allura l-prinċipju tal-liġi huwa xogħol ugwali, Però l-ħlas ma jkunx ugwali għax il-liġi tagħna, li ġiet enektjata fl-2003, u dak il-mudell dak iż-żminijiet kien kulħadd jimpjega 'l kulħadd mal-istess post tax-xogħol, issa inbidel u qed ikollok diversi employers. Għalhekk qegħdin ngħidu li qed inwessgħu dawn. Il-ħaddiema barranin li qegħdin jidħlu hawnhekk, fejn aħna nkunu rikonoxxuti, u nimmaġina kulinkwa union oħra, fejn ikun hemm rikonoxximent, naraw li l-ħaddiema kollha li jiġu ngaġġati direttament mal-post tax-xogħol jingħataw l-istess kundizzjonijiet. Mela ħa nagħmillek fuq din fuq din. Ħa nagħmel nidħol fuq biċċa fuq di. Illum il-ġurnata qegħdin anke ħaddiema tal-kuntrattur, anke ħaddiema barranin jiġu affiljati u msieħba fi trade union. Dan l-aħħar smajna fl-aħbarijiet anka Television Malta kellu storja dwar fabbrika kbira li ma sabitx ħaddiema biżejjed u mpurtat ħaddiema minn barra. ġustifikat li jagħmlu dan, jiena nara wara li aħna milna din l-istorja rajt ħafna kummenti fuq l-internet u kollha jgħidlek mhux bil-fors ma ssibx ħaddiema Maltin lilhom lil din kumpanija qegħdin jindirizzaw tgħidlhom mhux bil-fors jekk qed toffru l-pagi li huma. Eh, nerġa' mura l-istess argument li għamilt. Mela, mela, le. Il-punt huwa da, inti għandek għażla. Bħalma aħna kellna fi żmien kriżi kellna ħafna employers li kont jien kont segretarju kienu jgħiduli jien jekk immur iċ-China jekk immur hemm nagħmel iżjed flus. Illum il-ġurnata il-ħaddiem għandu l-għażla. U jekk jekk post tax-xogħol A qed itih ten euros is-siegħa, imma post xogħol B ħa jtih eleven ħa jmur hemmhekk. Jekk il-kundizzjonijiet ta' post B huma ħafna aħjar minn huma ta' post A, ħa jagħżel li jmur. Però finalment ix-xogħol li qed isir f'post A xi ħadd irid jagħmlu. Issa aħna bejn wieħed u ieħor matul is-sena jispiċċaw bejn 4,000 u 5,000 ruħ, student mill-università u mill-istituzzjoniet edukattivi, li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. B'xi mod qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol għax il-qgħad jonqos. L-investiment, aw, l-investiment, l-ekonomija qed tiġġenera madwar tnax-il elf. Il-kumplament iridu jkunu ħaddiema li jiġu minn barra. biex jagħmlu dak ix-xogħol għax il-bqija mhux se nibqgħu nsibu, żgur li mhux se ssib. Issa, il-kun jien li qed nappella u ilna nħabbqu fuqha di u nisqu fuqha tal-equal pay, huwa li la qegħdin naħdmu fl-istess post tax-xogħol u jekk verament bħala soċjetà nemmnu fl-equal pay for job of equal value, mela allura għandna nittrattaw il-ħaddiema li qed jagħmlu l-istess xogħol bl-istess trattament. Avolja l-employers tagħna huma differenti, għax il-valur tax-xogħol huwa l-istess wieħed. Ġifieri tippretendi li jekk f'dil fabbrika għandek ħaddiema Maltin u barranin, minn Nepal, mill-Filippini, li qed jagħmlu l-istess xogħol bħal Maltin, inti tippretendi li dawk jitħallsu l-istess ħaġa? L-istess. U anki mhux barranin biss, Maltin biss, Miltain ukoll. Għandna diversi ħaddiema Maltin li jaħdmu mal-kuntrattur f'postijiet tax-xogħol, li hemm ħaddiema oħrajn Maltin jaħdmu fuq l-istess magna, Mario, fuq l-istess magna, jiena u inti qed nagħmlu l-istess biċċa xogħol. Jien nitħallas mod u inti titħallas ferm inqas minni. u ma tingħatax dawk il-kundizzjonijiet li semmejtlek, shift allowance, sick leave, leave, dak kollu. Il-proposta tal-General Workers Union li kull ħaddiem ikun imsieħeb f'union tal-għażla tiegħu. Ħaddiem m'għandux ikollu l-għażla li jibqa' barra minn union. Ħa nistaqsik mistoqsija oħra, kemm nisimgħu każijiet li ħaddiema jkunu jridu jissieħbu f'union u l-employer ma jkunx irid iħallihom. Ġifieri id-dritt tal-għażla. Il-prinċipju tal-ILO jgħidlek waħda mid-direttivi mhm. titkellem dwar il-freedom of association. Wieħed jażel hux għandu jagħmel. Jimplika, fejn issieħeb, jimplika għażla ħielsa anke jekk li ma jissejħibx. L-istess recommendation tagħmel tliet scenarios fejn jista' jkun hemm, kif jista' jkun hemm unionization. It-tliet scenarios huma li jew ikun hemm closed shop bħalma kien hemm qabel jew ikun hemm agency shop jew ikun hemm arranġament li jsir bejn l-employers u t-trade unions biex kulħadd ikun imsieħeb. Għaliex qegħdin ngħidu hekk aħna? għal self-policing, aħna anki mir-rapport li ħareġ mill-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta dwar il-gender pay gap, fejn hemm ftehim kollettiv ma jkunx hemm differenza bejn il-ħlasijiet. Il-problemi jinqalgħu fejn ma jkunx hemm trade union, allura għax aħna dejjem fuq ftehim kollettiv nitkellmu dwar grad, cameraman, ġurnalist, Segretarju Ġenerali, grad wieħed, kulħadd jingħata l-istess klass, irrelevanti min-nazzjonalità jew il-gender. Ħa npoġġilek, ħa npoġġilek. Permettili. Anki mil-lum ilħaqna 230,000 ħaddiem. Huwa impossibbli, umanament impossibbli, li aħna jsiru inspections f'kull post tax-xogħol biex naraw li l-abbużi jinqatgħu. Hawn diversi postijiet tax-xogħol fejn il-ħaddiema, iva, qed jiġu abbużati. Ismagħni, kumpanija żgħira, ħa nġiblek din l-eżempju, SME, Malta hawn ħafna SMEs, le, ġifieri tliet persuni jmexxu fi gradi differenti, 22 ħaddiem ieħor. L-employer jista' jqis li d-dħil ta' union bħala xkiel żejjed, ġifieri aħna nafu li għandek SME għandha bżonn daqsxejn ta' flessibilità, ġifieri llum ħdimt li daqsxejn iktar. Għaliex qed tgħid li din dħil? Għax Għaliex għax għax it-tajbin fih. jirraġunaw hekk l-employers. Qed Imma dak qed huwa qed iwassal raġunar il-messaġġ ħażin. tal-employers. Imma dak huwa ħażin. Da, imma imma il- il-fatt li jkun hemm l-involviment ta' union li trid bil-fors kulħadd indaqs, bil-fors il-ħinijiet iridu jiġu rispettati, bl- dak ma jistax jippreġudika t-tkabbir ta' dik l-SME. Għaliex għan- m'għandhomx jiġu rrispettati l-ħaddiema? Inti semmejt l-ħin. M'iniex qed ngħidlek li ma jkunux Għaliex m'għandux irrispettati jiġi l-ħaddiema. rrispettat il-ħin? Inti għedt il-ħin. Fost affarijiet oħra, ta. Għaliex m'għandux jiġi rrispettat? Għaliex jiena u inti. Għax illum nafu li l-ġurnata hija daqsxejn iktar flessibbli u x-xogħlijiet. Mela ndaħħlu l-flessibilità. Għaliex fil-postijiet tax-xogħol dejjem kienu jibżgħu, meta kienu jkunu jidħlu trade union, kont tisma' lil xi ħadd, anke meta dħalna ġieli f'postijiet ġodda, li jgħidlek ikunu mbeżżgħin għax deħla l-union hemmhekk. Fir-realtà, matul iż-żminijiet, jgħidlek ma kelli distenzjoni, ma kellix idea kemm taħdmu b'mod professjonali. U illum il-ġurnata jien insemmilek diversi postijiet ta' xogħol fejn il-Jewekers Union hija sħab soċjali għax jien nemmen li kienet sħab soċjali, dejjem kienet sħab soċjali fil-diversi postijiet ta' xogħol li investew u kibru u l-prattiċi tax-xogħol u l-effiċjenza biddejnihom. Taħseb li għandu jkun hemm allowance għal min iwieġeb l-emails barra mill-ħin tax-xogħol, pereżempju? Nemmen li għandu jkun hemm diskussja, jien nemmen, ħanajdlek, jien nemmen fil-kunċett time to disconnect. Jien nemmen li għandu jkun hemm id-dinja tax-xogħol, il-ħin tax-xogħol u l-ħin li inti tqatta' mal-familja. Għax waħda mill-problemi li qegħdin niffaċċjaw ħafna, u importanti li semmejtieli di Mario, huwa l-burnout ta' diversi ħaddiema. Ħafna nies irridu, anki bħala ġo l-ekkeżjoni, ninfokaw fuq il-mental health well-being għax il-bniedem ma sarx jieqaf, bil-avvanzi teknoloġiċi mhuwiex jieqaf. Għaddej il-ħin kollu, mutur. Għaddej il-ħin kollu. U jistennew minn għandek jekk inti bagħtulek email bil-lejl, jistennew risposta immedjata. Jekk ħa tibqa' għaddej ħa jkolli. Mela, Josef Bugeja, Segretarju Ġenerali tal-Ġo l-Ekkeżjoni, grazzi talli kont miegħi għall-programm Ras Imbrass, Ras Imbrass kuljum fuq. Fuq Television Malta, mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-sebgħa u nofs ta' filgħaxija ssibuna wkoll tvmi u tvm.com.mkn semmilkom.